Sou, an domatter begréisse mir Äech hei häerzlech bei Wasteland vun Arma 3, eng Modi-, nee emol keng Modifikatioun, einfach eng, eng Spillart a weis, wou ech Äech och scho presentéiert hunn. Dat Ganzt kënnt Der kucken, ech setzen Äech nach e Link ënnendrënner. bei onsem letz Show Wasteland an ech hun mer geduet elo Jeff hal op domat da tjö kann net sin da elo serieux hei mir wëll da serieux riwwer kommen bei eisen bei eise Leit hei als eischt wollt ech mech bedanken bei deenen 50 Abonnenten wou ech mëttlerweil hun merci dass der äert Vertrauen a mech setzt fir äerch anstänneg Vide Jeff hal op elo tjö du gëss nervös gell. Fir datt Dir mir Äert datt Dir Vertrauen a mech setzt, an dowéinst hunn ech och elo ugefaangen mol e neit Let's Play ze man, éischter e Let's Play Together am Online Stil, mol erëm enk en Arma Spill, mee et sinn am Moment déi Spiller wou mir alt am meeschte soen a wou och am Moment am komme sinn an ech géing soen, da schwätze mer net laang ronderëm de Bräi, da fänke mer un. Jeff, wat maache mer elo? Jeff, erziel de Leit, wat maache mer da lo eigentlech? Ma wat maache mer elo? Mir drécken eis elo de Fanger an den Aarsch an dann, jo. Oh, hir Äertchen, immens appetitlech un! Dat wëlle mer jo mol gäre gesinn. Ma mir fänke lo mol u Basen ze bauen, dat heescht Stécker ze sammelen a Basen ze bauen. Nee, am Fong mol éischt fir d'éischt en Auto ze sammelen. En Auto sammelen? Ah, waart, ech gi mer eréischt een an d'Täsch stiechen. Matchbox! Jo, hues du vläicht se zufälleg an der Täsch? Ah, waart, waart, waart, waart, waart, Quaker. Ge gesäis den eventuell? Nee. Ah, wéi der héiert, sinn ech och net grad ganz gesond. Dat heescht, ech kéint deen een oder aneren net-raucherbedéngten Houschtuffall kréien. A wéi gesot, mir sinn op der Sich no enger Voiture.

Jo, do ass en Typchen, do ass en Typchen, do ass en Typchen. Ruf, ruf, ruf, Typchen. Okay, warte, warte, warte, warte. Action! Hol du d'Sa vu vir, ech huelen e vun hannen. Oh, hey, Moment, he. Stell deng Waff direkt op vollautomatesch, gell? Dee schéisst, ne? Ech hu geschoss, ech hun en Déngen drop.

Ma et wär zimmlech cool. Normalerweis wënschen, ausser et hätt een d'Këscht matgeholl, well deen do gesäit net, deen do gesäit net aus, wann en ultra räich gewiescht wier oder sou. Oh leck. Dady Waffe hei ass ultra präzis, wollt ech just mol nach esou soen. Big up Rick.

Oder en Helikop Héier ech dat net? Ah dat ass den Auto wou un ass, oh Gott. Ech man se emol aus an hun zwar kee Bensin méi, den Idiot. Typesch he, d'Leit loossen einfach mol hiren Auto lafen, ah et ass net ze gleewen. Also hei ass net vill dra Jeff, ech mengen mer kënne mer e puer Stécker mathuelen. Wat wat wier am beschten hei fir eng Strassensperre ze erriichten? Du hast eng Strooss, wëss du awer eng Stroossespäer Jo, errichten? mer kënnen jo maachen, wat mer wëllen. 't ass Wasteland. Ma Sandsäck, jo, Sandsäck haaptsächlech. Solle mer de Sandsackbugger mathëllen? De, jo, huel deen op alle Fall mat, deen ass ëmmer gutt. Moment. Sou, mee weess de, wat mer net gekuckt hunn? Säin Auto. E ass nach ganz. Kuck mol. Dass, net dass de Geck säin Au, seng, oh, net d'Rauchmunitioun an den Auto gehäit. Mir kënnen net ze vill ralleen an den Auto. Nee nee huel mol de Sandsaakbunker mat fir dass dee mol wann deen dra geet ass et gutt. Ech hunn ee Sand eng Sandsaakbarrikad dra kritt. Ok huel awer keng ze héich dass mer kënnen iwwert d'Maueren nach kucken ne. Ah hei kënne mer am Fong nach Waasser mat huelen. Ok de Sandsaakdénge steet nach ëmmer eenvir hei dat war gedopt. Waterbottle. Jeff, ech ginn der gudde Rot, huel der Waterbottle an eppes ze friessen mat. Ass den Auto futti oder esou? Nee, nee, dee lieft nach. Ech hunn ze drénken dobäi. Wat muss ech erëm vun Altis Live erëm riwwer gewinnen iergendwéi? Wat ech kucken ass éi-eppes an ech drénken dann ass éi-eppes. Dann huelen ech nach e bëssi mat. Esou, dann si mir haut Mueren de Fuerer. Kuck mol wat de vun. Hues de nach Moutarde? Kuck eng Keer wat e wat e nach vu Bensin huet. Bal näischt méi. Also mir muss mir kënnen mir kommen net wäiter. Also mir si lo. Ah looss looss de Papa Jeff. Oh mäi Gott Jeff mir sinn um Aarsch vun der Welt gell. Looss de Papa Jeff emol maachen. Mir si ganz ënnen um Wutz. An hei ass e Kräiz fir Capture Base gell. Do do kéint mer hi kucke goen. Jo wou? A bëssen iwwerhalb vun eis. Ech soen der lo genau d'Distanz. Klam mol ran an den Auto. Dat wärt dat sin 2,3 Kilometer vun hei. Komm lo, komm lo Chef. Ma ech hun d'Auto ass emol mat Fuel rem voll. Ok, klamm ran. Well wa mer do ofstoppen kënnen dann. Oh man mech färdeg geil. Säin Auto hänkt och an dem houren Sand hei fest. Dofir souz en aller, dofir huet en de Motor och laf geloss. Gudd, dann laf mer ze Fouss. Geil, kann jo net sin. Oh, ich hoffe, dir Duerf no ass Duerf. War das schon mal nach mein Essen? Ja, mir dat ass das lo keen Ad Show wou allguer déi interessant Saach gewise ginn. Et ass vun allem hei. Also Wasteland ass risegrous. Du kriss entweder Startis mengen ech heescht déi éischt, dat ass déi wou mir drop sinn. Hei kënnt enke kucken, esou grouss ass déi. Se ass net esou grouss wéi d'Schianarus, also se ass e gutt Stéck méi kleng, géing ech soen. Chef, mir lafen hei uewen an d'Duerf, hä? An da kritt der nach déi aner Altis, dir kennt sécher vu Grong a Sarrazar, Altis Life, mä dat ass dann eng vill, vill, vill méi grouss Quad. Wéi vill waren et? Iwwer, iwwer 300.000 Quadratkilometer oder esou. Jo sou ongeféier. Awer wierklech eng risegrousst Quad ne. Well si ass méi grouss ewéi mäi Bildschierm. Jo dat ass jo ze verstoen, du wäerts mat esou engem urale Bildschierm vu vu Compaq do schaffen. Nee nee, mäin ass nach aus dem Krich. Maja an Dir kënnt am Fong bei Waze dat lo maachen wat der wëllt, Dir kënnt Base bauen, Dir kënnt Stroossespären ariichten an d'Leit dann zum Unhalen zwéngen, se iwwerfalen. D'lescht Kéier si mir mat engem mat 3 Camionen oder sou mat vollgeluet mat. Mat Géigestänn fir Basis ze bauen si mer op enger Strooss gefuer an op eemol gouf mer dann aus dem Hannerhalt, krut mer da Platter geschoss an alles an jo gouf mer iwwerfall an ëmbruecht. An hei muss een och lo gutt oppassen, well iwwerall kënnen d'Géigner sinn he an se spawnen relativ séier. Bon, Jeff bass du schonn dobannen? Hei schéisst een, hei schéisst een an ech hänken am Drot fest. Firwat hänken ech am Drot fest? Ja, Arma Engine ne? Hei huet een eppes geknuppt gehat. Ech hu mat kritt jo. Mä kann ënnen am duerch si gell. Bon ech gi mol lues eran. Hei ass mol rem eng eng Mauer dat ass déck gutt dass déi hei ass. Also mir brauchen onbedéngt en Auto lo mol fir wech ze kommen hei aus dem scheiss Eck. Ech mengen ech weess Jeff wéini hu mer ugefaang? Ja? Ooh dat weess ech net. An all rem stellt sech ëmmer wéi ëmmer déi selwecht Fro, wéini hu mer ugefaang? Da wäert der eenfou eng Caretta stoe gell. Eng Caretta, jo. Eisen Hues. Ass mir schäisegal, a wann de Poopst do wär? Op deem reiden? Ah, komm, da goe mer einfach weider. Mee ech mengen, ech mengen déi Enemy Base, déi wäert souwisou fort sinn, éiere mir ukommen. Et sinn 2,1 Kilometer. Déi doudsécher ass déi fort. Mee wat ass da soss nach an der Géigend esou? Wou si mir drun? Wou si mir drun? Mir sinn do. Oder waart, ech kucken einfach meng. Do ënne ass nach eng Stad. An do hinne sinn enemy enemy players. Also mir hätte keng besser Positioun kënne kréie wéi déi hei, gell. Totale Schrott, gell. Wou ënnen? Mir si total ënne vun der Kaart. Um Aarsch vun der Welt. Ah do, oder wou? Bon, ech géing soen, mir mir lafen einfach okay, weider bis bei déi nächst Stad, nee? Do hanne kënnt ech erëm esou kleng Dierfchen. Also mir brauchen onbedéngt en Auto. Et ass net wéi beim Wasteland vun Arma 2, dass, Moment, Jo, dat kléngt net gesond. Ech war de ganze Weekend ausge... Wat ass de Huewen? De ganze Weekend ausgenockt, Houscht, krank. An ech ginn den Houscht awer nach ëmmer net esou richteg lass. Iwwerhaapt Kavalkad. Wéi eng Kavalkad? Keng Ahnung, ech hunn Ech mengen wann ech eng ufänken geet villäicht besser. Moment. Ooh ooh dat wees ech awer lo guer net. Ech soe mol souvill, Zigaretti hëlleft méi wéi meng Houschtkamellen. Bon hei gesitt der eng Basis déi ass jo eidel. Zimlech eidel. Dass eng fir fir Kanner, dass mat lauter Sand Këschten an sou. Ste cool. Mee ech ech froe mech ëmmer wat déi fir eng Uniform hei unhu gell. Ganz éierlech et gesitt bëssen aus wéi wann se esou en e Schlauch hätten dee wou hannen an d'Genéck geet. Jo Sou bësse erënnert mech e schonn. bëssen u Killzone Helgast. Mee jo gesäit e bëssen aus wéi eng Gasmask awer och Da ech nëmmen e verstinn et bëssen. gell. Sou wéi wann een eng Gasmask eriwwer zéien.

Oh, hei wäert dach iergendwou en Auto stoen, dat ass dach net méiglech, gell? Da mengs de sou, jo, du kënns hei an dat Land ongebiet, da kënnten se der wéinstens en Auto iergendwou loossen. Nee, natierlech net. D'Leit sinn all gerëm egoistesch. Jo, si invaséieren onst Land, mir ginn hinne guer näischt. Zum Glück hues du Wasser matgeholt vun dem, vun, vun der Basis do hannen. Ah, okay. Ja, ja, ja, auf alle Fall. Wasser an, a Buff nach dabei. Ja, Buff schon so, dabei. Wasser mat. Mir, mir brauchen noch Rucksack an so. Jo an Verbrauchsgüter an esou, Dir kritt, Dir hutt am Geld am Fong, nee Dir hutt am Spill am Fong Geld a wann Der Géigner ëmbréngt oder Saache beim Händler verkeeft, da kritt Der Suen dofir. Mat deene Saache kënnt Der Iech dann Nachtsichtgeräter kafen, Rucksäck an ech mengen esouguer och Helmer, esou Zeen, nee? Jo Helmer mengen ech kritt een och. Mee Helmer a sou Saachen, déi kritt Der awer och vun de Computergéigner, déi wou Der an esou Basissen dann zum Beispill ëmbréngt. Dunn ass eppes. Dunn ass en Auto. Dunn ass en Auto. Ech hätt en zergeednet. Hé, da wäert jo kee Server Disconnect hei kommen. Hues du eng rout Ketten? Jo. Hey, come on, gell. Wa, wa dat lo Restart wär, da kréien ech se eng u mech. Nee, ech mengen net. Hoffen mer mol Deen net. do gesäit nach gutt aus, gell. Mee et sah ass och rëm op sengem Sandënnergrond.

Schreif um Enn vum Mee zerwéier Vull. Ass scho gemaat, ass scho gemaat. Also op Pussy hues de geschriwwen. Boah fir waat fueren ech iwwer d'Bierger? Also Tom mir mussen den Auto mol hei tunen. Mir gin lo mol op d'Strooss erof. Iwwer d'Strooss geet souwiesou 100 mol méi séier. Sou a wéi eng Richtung? Navigateur kuck lo mol wou fuere mer hin? Ma riets kënns op de Gun Store, do ass awer Enemy Gun Store, also wanns de.

Also een Dackler gesinn ech lo net sou direkt, mee et schéngt mer wéi wann eng, huch, ech meng do si se op engem eng kleng Déngen ze bauen, do gi mer mol kucken eng eng Base ze bauen vum Diner der Strooss no, Moment, nee awer eng eng fein Fläch, ech man dat vu wäitem, probéiere mer.

Ech, ech sinn, ech si wierklech gutt, tschüss. Boah, das Chat, mir kommen gin eng Etage méi rof, gell, ech well net da bei der Strooss direkt stoun. Jo, leeft weider. Hien ass eng Heck. Deen huet eis och nach net gesinn, also huet en eis och nach net ausgemaach. Putain, ech mat der klenger schwuler PDW hei, gell. Maja, ech kucken hei ënnen op deen, dee Camion hei ënnen, wann ech en do gesinn, ass en am Aarsch.

Palots, ma ech kommen och op Palots. Ja, et ass am Fong okay, net so, wéi déi sieht, muss ee keng Angscht hunn ze stierwen. Bei fir steet schon mal direkt ja. Truck. Gut, gut, gut. Äh, Waff bitte.

Camp Brogan. Da fuer mer awer elo, wat? Jo, mir fueren do aus dem Duerf eraus. Mir fueren hei riit aus, well soss musse mer ënne laanscht déi Hafenstied do goen. Ah, do steet nach en Auto. Gi mol kucken, wat do dranner läit. Hei direkt niewent eis. Nee, do gesinn ech dann näischt. Oh Béises! Gees du wech, dann ass mäint. Kuck, ech kann dran duerchlafen, ech gesinn se emol net. Ok, dann erfueren ech. Ech ëffne iech wuer en Dag. Dann erfueren ech. Lass mar, waart, ech dirigéieren dech. Also. Maja, also du fiers lo op der heiter Strooss weider. An da kënnt déi do hinner geet. Ja. Ass dat blo Auto den dat war? Okay, de läit hei bei mir han an den Heck. An da kënnt scho enger kräizen, du musche dann äh, lenks ofbéien. Okay, dat geht, dat schenkt zu klappen. die weiss Kugelen do hanne sinn. Oh, ja. Chef. Oh mäi Gott, ok dat do ass de Server Lag, mir sinn op engem amerikanesche Server, dowéinster gesäit dat ganzt esou komesch aus wann de Jeff fiert. Hei, nee hei riwwer Jeff, Jeff wat méchs du hir? Also hei nach. Bass de blann jo? Euh pass op do hanne steet en Auto mengen ech mol, ech gesinn et net, ech kann net zoomen.

Oh, dat, dat ass jo sou méi wäit, gell? Oh, fuer mol rof, ech kucken net ob deen do eis nofiert, gell? Dee Vull. Oh, fiert eis no! Mir sollen eis roueg nofueren. Oh oh. Da fiert eis direkt no, gell? Jo, sollen eis roueg nofueren, souvill dozou, gell?

Fuer mol rop, schon hei sin der. Wann da ging ech leeën fand stoe bleiwen nee. Fuer mol rop an da fiers de hei uewe lénks een vun hin. Tja am beschte wann net. Fuer an de Bësch eran am beschte. Also mir spillen dat hei lo nach net esou schéi Tom, okay. Sou ma jo bleiwe mer hei stoen. Ja lo ass du gutt getarnt, hues gutt. Boah Tom, du gees vir, du wees jo ech hu déi bescht Waffen. Ma eng lahmarscheg pdw kleng Schäisswaff. Euh, mo ne, eng Rook 4, 9 Millimeter. Jo dat ass immens, dat ass eng kleng Handfeuerwaff. Mir si keng Profis an deem Spill, ech widderhuelen, mir si keng Profis. Ech mengen net, datt mer an der Kategorie Amateur hei kommen. Mee spillt nach net laang. Jo ech nach cooler Kämpfe hei méi et heißt die kleng Vierbase Chef mengen oder Eisen Auto nei bonne gell. Also gei, ech gin, gei du vun der anerer Säit, ech gi vun dëser Säit. Jo, déi wäerten d'Basis do zougebaut hunn. Jo, déi ass Ass nach eng ze zougebaut, unlocken? awer. Kuck mer mol, ob dat do mat der Blue Fort, déi Schäiss do, kënnt. Dat géing ech e bësse schäiss fannen. No, ech meen hei war schonn e Kampf, giff ech soen. Ja. Belongs to independent team. Déi sinn no an der Géigend hei. Kënns de ran an d'Basis? Jo, ech sinn direkt no. An der klauen Auto a weider, ne? Oder mir behalen d'Basis. Ma dech Dei schéngt gutt ze sinn, mir behalen se, nee? Eisen Auto den ass vreck geschoss, kuck mol wat deen dobäi huet, oh 9 Millimeter Munitioun, immens! Alles fir de Vermin. Ok hei hannen do muss mer nach zoubauen wéi ech gesinn. Jo, en läit just 6,5 Gurt, mee mir bräichten. Baustécker vun dat Fest fir dat kënn mer d'Entrée zou man. Boah ech grad e mega Hänger hei boah what the f wat leeft? Jo hat ech och grad. Oh no ech fënnt get däischter ne? Ehm nee d'Sonn steet nach relativ fréih um Himmel. Boah hei leeft och net vill gell? Lotus. Ui, kuck wéi wéi schéin dat hei gemaat ass. Oh wéi gell. Oh wéi gell. Also jo, dat ass Graffiti gell. Also déi eis nokucken, dat ass Graffiti dat do. Déi éischt. An da géing ech soen, ech hoffen et huet iech gefall, et war net esou vill Action do, keng Ahnung. Dach, mir sinn ofgeschoss ginn. Maja. An da géing ech soen, da gesi mir ons bei der nächster Folg erëm. Bis dann, ciao a merci. Oh Jeff.